Għat-tfal, l-istejjer huma sors rikk ta' seħer u ta' maġija. Annabel Warrington hija awtriċi żagħżugħa li tesplora dan is-seħer, bi stejjer li jlaqqgħuna ma' ingwanti, kpiepel u sponos maġiċi. Aħna l-għalliema ħafna drabi nenfasizzaw fuq dak li ngħidulu litteriżmu bilanċjat. Jiġifieri għandek il-smigħ, it-taħdit, il-qari u l-kitba. Issa, ħila ma tmurx mingħajr oħra, jiġifieri jorbtu ħafna flimkien. Mela meta aħna nkunu qegħdin niktbu, niktbu ktieb, dejjem il-proċess ikun jew ibbażat pereżempju fuq xi esperjenza li tkun ħadt jew xi ħaġa li smajt jew xi ħaġa li qrajt minn xi rivista, minn ktieb, eċċetera. Allura aħna meta niktbu ktieb hija l-istess ħaġa eżatt bħal meta t-tfal ikunu qegħdin jagħmlu kitba qasira, ġifieri kitba kreattiva wara l-bank tal-iskola. U b'hekk aħna l-għalliema nenfasizzaw il-proċess tal-kitba. Per eżempju, jiena bdejt bil-lingwanti maġiċi, il-ktieb Lingwanti Maġiċi beda b'dan il-mod. Fejn jiena, meta kont fi tfuliti esperjenzajt naqriet 'l hawn u 'l hemm li mbagħad għaqqadthom biex ħareġ dan il-ktieb. Dawn l-ideat imbagħad inti tqiegħdhom ikunu mgerfxin ġo moħħok, allura inti tqiegħdhom fuq karta jew fuq kompjuter bl-ideat, punti, tara inti kif ħa tqassam. Dawn l-ideat jiżvolġu iktar biex imbagħad toħroġ l-istorja. Per eżempju, fil-każ tal-ktieb tiegħi jiena bdejt naħseb dwar eh, il-karattri prinċipali li bażikament għandna lil Lizzy li hija bħala persuna, imma mbagħad għandi iktar karattri prinċipali li huma lingwanti. L-irwol tal-illustraturi huwa importanti ħafna fil-kodba ta' tfal. L-ewwel ħaġa bħalma jgħid il-Malti l-ewwel ma tolqot lajn. Allura anke aħna l-ġenituri stess L-ewwel ma nagħmlu huwa nduru l-qoxra, naraw l-istampa, naraw il-ħarsetta, naraw jekk jolqotx it-tfal. It-tfal stess l-ewwel ma jfittxu huma l-istampi. Allura, per eżempju, jiena kemm fi Sponza Sponzinella, li hija Daniela Cutajar, użat stampi vera tassew oriġinali u laqtet ukoll l-affarijiet li kont qed nikteb jien u dawn huma importanti il-għaliex dak li jikteb l-awtur irid jirrifletti fl-istampi. Mela jekk jien għedt illi Il-lingwanta hija roża u safra u qiegħda fuq il-komodina, ma tistax inti taqbad u tpinġi li l-lingwanta kienet f'xi mkien ieħor jew kulur ieħor, għaliex it-tfal jinnutaw, jinnutaw ħafna u dak li tkun qiegħda tikteb inti jridu jarawh rifless fl-istampa. L-istess ħaġa b'lingwanti maġiċi José Luis Ocaña li huwa illustratur Spanjol, kien hemm dik il-lingwa li hu ma jifhimx il-lingwa Maltija, Però tkellimna ovvjament bl-Ingliż, spjegajt sew x'għandu jagħmel u ħareġ b'illustrazzjonijiet bellezza ħafna wkoll. Hemm karatteristiċi li huma ovvji, pereżempju jiena naħseb jekk tiġini f'moħħi l-iktar huwa t-tipa tal-kitba li tkun daqsxejn iktar kbira. Anka l-vokabularju, per eżempju, kun forsi naqra iktar eħfef, anka mqassam kif edna l-istruttura tas sentenza tkun forsi iktar mod ieħor, anka l-kapitli li naraw li ma jkunux twal iżejjed bħal ma jkunu tal-kbar. Imbagħad affarijiet li forsi mhumiex daqshekk ovvji huma li l-awturi ninnota li fil-kitba tat-tfal iħobbu jużaw ir-rima. Per eżempju, jiena fi Sponża Sponżinella iffukajt fuq kliem repetuti, kliem onomatopeiċi, per eżempju karkar, paċpaċ, farfar. Dan huwa mmirat għal tfal żgħar, żgħar ħafna ġifieri, Eh, però tgħid li ħadd tagħmilhom kliem li huma onomatopejċi, iva x'inti mhux se toqgħod tgħidilhom x'inhi onomatopej eċċetera. Imma it-tfal mingħajr ma jridu se jibdew jirrepetuhom u meta jikbru jifmu x'inhi onomatopeja. Eh, u koll inħallu lok għal eh, immaġinazzjoni, ġifiri l-bib tal-immaġinazzjoni rridu niftuħ u hawnhekk għal kodba ta' tfal hija karatteristika importanti li tfal jibqgħu jaħsbu x'seta ġara Pereżempju, biex nagħti eżempju bil-lingwanti maġiċi, meta Belinda waqgħet mill-kexxun, jiena ħallejtha miftuħa sal-aħħar tal-ktieb x'ser jiġri minn Belinda, u t-tfal hemmhekk ikunu qed jimirħu iktar fl-immaġinazzjoni tagħhom. Kien għadu lanqas biss beda jbexbex li Karmelu l-kappell ma bediex jimbotta fis-skiet biex jiftaħ il-bieba tal-gwardarobba. Il-kamra kienet għadha fid-dlam, bejn li kien tassew kmieni u bejn li Lizzie kienet tħobb il-purtieri magħluqin. Bilkemm seta' jara ma' liema naħa kien ser jiddendel. X'inti tagħmel ja xi fajk! qabżet tiddefres Seracina. Karmelu ma tax kasha u kompla jimbotta. Lizzie kienet għadha rieqda għax nhar ta' Sibt ma kienx ikollha għalfejn tqum daqshekk kmieni. Karmelu ħataf l-opportunità biex jara kif ser jaħrab. Iżda din tal-lum kienet ser tkun Prova biss. Ara x'qed ngħidlek, jekk taqa' u tweġġa' jien m'għandix naqsam u żgur ma ngħinekx. L-aħħar darba li waqaft mill-kexxuna 'l isfel, xejn ma kienet esperjenza sabiħa. U jien m'iniex Belinda ara x'qed ngħidlek, tgħid Mister